Laha a ku na xitumbelelani. Hi haxa thi, hi boxa thi. Afrika wa vulavula. Sweswo mingisi ra Munghana Lona FM khume ntsevu timinete yi nga se ba awara ya n'we yima ni amukela tatana Prince Rhangani tatana Rhangani hlangani mi amukerile ka Munghana Lona FM ahee i hlikani na ku xeweta vayingiseri hinkwavo mhaxi um ni tshemba hungu leri ri nga hangalaka ka social media a ri A ri a ri mi khom kahle ku fika sweswi kambe xivutiso i ku swi fike njhani laya? E lexi nga humelela i ku va e edibini e ni nghenile ni lava ti-managers e stage managers. Loko ha ku nghena hi gate ni ku hi ya perform-a hi nkarhi muni ivi va ni nyika nkarhi wa mina wo ku ni ya perform-a hi nkarhi wa so na so na so na so ivi ni hi endla line up na team xi ri masi na rhanga ni music ivi hi twanana ku okay ku ta nghena xongi loko hi ta xongi ku nghena K_K ku nghena Brace ku nghena Joe Shirimani. Then Rhangani u ta pfala hi mhaka ya ku hi wena u nga na album leyi nge le ku hiseni wa sweswi ivi va swi twisisa vakulukumba lava va stage manager ivi a sungula xi a nghena a tlanga a heta ku nghena i K_K a tlanga a heta ku nghena Hey Grace, Ku nghena xi ri ma. Ni nghena na mina lomu ni nga sitichara kona ka xi ri ma. Ni hetelela ni huma ni ya tshama a a back stage. Se ni yimela ku mina ni fanele ni tlanga. Ivi vakulukumba lava va stage managers va ku, Mhani Sandlene va lava ku kahla va va va lava ku famba, mi nga mi nga swi koti ku va nyikanyana space nyana xo cinaka. Se ni ku no a ku na problem. Leswi nga na n'wa, ku nga n'wansati hikuva yi yimile na vona la, a va cini mina ni ta cina after after vona, mara hi ku ya hi stage, stage i xa rha i i xa rhangana. Va heta la va va khome ti-laptop ta mina laha henhla na hinkwaswo swa mina leswi ni faneleke ni perform-a hi swona. Loko va chika ti-sandland. Va ku, Hi tlanga track mani ka track wena rhangani ni va nyika leswi va fanekelaka va swi tlanga. Ivi va tisa microphone leyi ni fanelaka ni ni ta hi yona hala back stage. Ivi se ni nghena xitejini, nghoma ya sungula ku tlanga. Within thirty seconds a na hlamala a ku na munhu esayitini ra mina, ni deposed. Se mina na continue ni tlanga ni twa, Hayi Sibara, Sibara, heyi a hi nkarhi wa n'wina. Senukulo, eh, talk to the eh, stage manager, alright? U nge vulavuli na mina hi nkarhini wa so. U vulavula na stage manager, u ta kha u ni disturb-a performance. Se then, post, post, post, post. Swi va hi ndlela yaleyo, ni disturb-iwa hi ndlela yaleyo. Ku va na laha ni nga phuxaphuxiwa, ni phuxaphuxiwa ku ni chikela hansi. Se loko a hi swona, phela wena ni ku teka u ri artist ya mina as a producer, a swi endlisiwi swona sweswo. Why loko ku ku ku na something u nga yimeli mina ni cina or wehe u cina me ni homu, ivi then ni ni ni chika nyana xitejini, loko ni shiftanyana xitejini a ni landza hala hansi ivi ku ta Baloyi. Baloyi e la vakhandziyi vo va nga fika va ta va va rhanga a hi problem loko ku ku va nga la ku perform a hi fambi a hi fambi movheni then Mister Coast a sala a kha ni landza hi hala ndzhaku e hi swear a hi vulavuleni a hi vulavuleni ni ku a ni la ku vulavula why swi swa so go and perform a xitejini a ni u ni susini a xitejini hi ku ko a hi nkarhi wa mina Dad, go and perform ende mina ni landzelele protocol ya stage manager a va ri va two ti stage managers then ti fambela ni ya movheni a ni landza movheni loko a ni landza movheni u swi tiva loko na ha ya movheni ku na dlaya nyoka loko nga nga nga doctor then ni fika Loko a ha ya movheni, tshama ra Doctor se u biwa hi tipama kwalano. Loko a biwa hi tipama ku humelela yini? Loyi a famba na post a sayitini, ri nge khee, u humesa xibamu so. Loko a humesa xibamu, ni ri, Ku humelela yini kwalano? Se me ni nghena ndzeni ka movha. Loko ni nghena ndzeni ka movha, still se Mister Post u la ku gwimba-gwimba rivala. A ni fambi hi movha wa mina, ni famba hi movha wa thekisi. Se ni ku, A ni la ku vulavula na wena. Ni huma hi rivanti ra le mahlweni, ni tlhelela xitejini ni ya ni ya cina. Ni cina tinghoma ta mina ti helela. Then video yaleyo na clip yaleyo ku tekiwe leswiya Mister Toast a nge le ku ni lwiseni. Ende mina I can't fight in public, I'm a public figure. a ni nge pfuki na siku na rin'we ni lwi na munhu okay a a a hi languteni ni- ni- vuxaka bya n'wina tanihi muhumelerisi na mr post tanihi muyimbeleri byi njhani
Eh, a ni nga ri na problem na Mr Post as ni tirha na yena ni tirhe ti-album timbirhi na yena leti ni nga ti tirha kahle ni nga voni problem ni ti tirha yi ni e agreement yo a ni nga lavi no hakeliwa ni ku no n'wi pfuna
namuntlha byi njhani
Namuntlha a byi kahle since a stejini. Hambi loko Tolweni a kombeli ku rivaleliwa ni ku, No, a ni na problem yo ni nga ku rivalela mara a ni nge rivali. Lexi wena u fanekelaka u xi endla u kolota apology to the public na ti-fan ta mina na maxaka ma mina va hosi Xilungu wa Mhinga na va ka Chavani na hinkwavo ku siku rin'wana ni ta va na problem ni fa xiteji ni nga ku, Owu Khosa nyimpi liya. Ku fika laha se ku lwiwaka hi swibamu a ku ya humelela yini?
Ku ve ni a ku a ku nga si tshama a ku nga si tshama ku va na ku tshukiselana mahlo before? Na, na, nakan'we, Boss Pete, hambi swi swa tiawadi a ni zangi ni lava no swi tiva ku. U kumeke mali muni ya ti producer? U ni founelini a ku hayi no mali ya ti producer yi fikini mara ni nge ni yi tirhisa ni ta mi rihela mali ya n'wina ni le ku teni Joni hi date ya so na so na so u tini a a nga fikangi ka mina but a ni lavangi ku swi question-a why I don't have a problem ya mali.
Okay ni mi twini se se se le loko loko sweswiwani namuntlha loko hi vulavula na vo lava kombela ku rivaleriwa Mister Post ha yi herini nyimpi leyi.
In public, a kombeli ku rivaleriwa ka tifeni ta mina na maxaka ma mina na vanghana va mina na muti wa mina as whole na family ya mina. A ni a ni ri na nsati wa mina laha. Ku ha xi xo vava ku imbarasiwa mahlweni ka nsati wa wena. Okay.
And a ni nga ta tirhisa nyimpi ku ha n'wanuna wo thyaka, n'wanakuloni.
Alright na na mi twa na mi twa rhangani na mi twa rhangani loko ko tshuka ku ri na swin'wana swi lava ku hi vuya ka n'wina hi ta hi ta mi khwenutha ni khensile swinene nkarhi wa n'wina no problem inkomu tatana prince rhangani lava a hi bula na vona um hi ndlela yo yoleyo va kha va tisa tlhelo ra vona i mani lava mr post hi twa ku kahle kahle um xiyimo lexiya xi fikise ku yini laha na koho hi yisa ku yini .